ס'איז דא היינט אסאך בחורים און יולדות וואס האבן קשיות אויף אמונה, יסודות'דיגע קשיות, און אנדערע מיני קשיות, און די בעיסיק קשיא איז ווען דא פרוף אויף עני פון די זאכן וואס מ'האט אונז אויסגעלערנט. מ'האט אונז אלע אויסגעלערנט אז ס'דא א באשעפער אויפן וועלט, און דער באשעפער האט געגעבן די תורה, און מ'דארף האלטן די תורה, און מענטשן פרעגן, קענסטו מיר דאס אויפווייזן אז דאס איז אמת? יעצט ווען איך בין געווען יונג האט מען דאס זייער סופרעסט, האט מיר איינער געפרעגט א קשיא איז געווען מען זאגט אחוז דעות עולמות, נישט געווען קיין שום, מען האט נישט געמעגט פרעגן קיין קשיות. היינט צוטאגס איז עס געווארן אביסל גרינגער, באט ס'איז נאך אלץ דא אסאך מענטשן וואס האבן קשיות, יעצט איז דא וואס האבן יסודות'דיגע קשיות, וואס האבן סתם קשיות, און ס'איז דא ביי אונז אסאך אסאך אידן וואס ליידער גלייבן נישט, סאו כ'גיי זיי נישט רופן קיין כופרים, ס'איז נישט אז זיי גלייבן נישט, זיי פארשטייען נישט וואס די אמונה איז, און זיי פארשטייען נישט וואס די יסודות פון אידישקייט איז, און ביי זיי זיין א פרומע איד איז פונקט ווי זיין א גוי, ס'איז דזשאסט א דיפרענט מהלך, ס'איז כאילו איך בין א איד סאו דאס איז מיין גלויבונג, און דער קריסטשען האט זיך זיין גלויבונג און דער מוסלים האט זיך זיין גלויבונג, סאו ס'איז יא אוודאי אונז זעמער אנדערש, די וועג וויאזוי מ'פירט זיך אויף, די גאנצע הלוך ילך, ווייל יעדע גלויבונג איז אנדערש פון די אנדערע גלויבונג, באט אויסער דאס זעט ער נישט קיין שום חילוק, וואס איז א חילוק צווישן אים און די גוי? וואס טייטש דאס אז ער גלייבט נישט עכט? זי האט נישט ער לייקנט עס אפ אבער ער איז נישט קאנעקטעד ער האט נישט קיין שייכות צו די תורה ער האט נישט קיין שייכות צום באשעפער און ס'איז א ביטערע רחמנות אז איינער לעבט אזוי א מענטש קען לעבן פילן אינגאנצן דיסקאנעקטעד פון די אייבערשטער סאו האב איך געוואלט יעצט רעדן וועגן די זאך. איז אנצוהויבן איז פיל מענטשן האבן די קשיא מ'האט אונז אלע אויסגעלערנט אז ס'דא א באשעפער אויפן וועלט און באשעפער האט געגעבן די תורה און אונז אידן דארפן האלטן די תורה איז פרעגט זיך די קשיא צו קען איינער אויפווייזן אז דאס איז אמת? אדער איז עס דשאסט א בעליף? ס'איז א שיינע בעליף סיסטעם, דו ווילסט גלייב אדער ווילסט נישט גלייב נישט. די תירוץ איז, יא, ס'איז דא פרוף. איך קען דיר אויפווייזן זייער קלאר אז ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט און א באשעפער א געבער אין די תורה. און די תורה איז אמת. און דאס וואס איך וויל יעצט רעדן ביי די דרשה, מסביר צו זיין די פרוף, און מסביר זיין וואס פרוף איז, און וויאזוי מען קען זען צו פרוף איז פרוף אדער נישט. סאו, איך וואלט געוואלט אנהויבן מיט א מעשה וואס איך האב געהערט אמאל פון א בעל תשובה, און די מעשה אזוי פיט אריין זייער גוט פאר די שמועס,

און זיין גלויבונג וואס ער האט געגלייבט איז געווען אז אלעס איז טבע, ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא קיין שום פירער אויפן וועלט. יעצט איין טאג האט ער זיך אנגעטראפן מיט א מיידל, און איז ארויס ער איז ארויס געגאנגען דעיטן מיט איר, און נאך א שטיק צייט האט זי אים געזאגט לייק. יו נאו, כ'האב דיך זייער ליב, כ'וואלט געוואלט חתונה מיט דיר, סאו אויב דו ווילסט ממשיך זיין די דעיטינג, יו וואנט טו קאנטיניו דעיטינג, מוזטו זיך אפשמד'ן צו קעטליק, ווייל דו ווייסט וואס קעטליק איז, ס'דא קריסטשענס, א קריסט, און האבן דא די פויבסט, די פויבסט דאס איז די קעטליק, ס'איז איין מינע וועג פון זיין א קריסטשען, און איך ווייס נישט ווי מ'זאגט ביי אונז אידיש, די ריכטיגע אידיש, די קאטוילישע, אויב דאס וועט רעדן צו די בעסער די קאטוילישע סאו ער מוז ווערן קאטויליש. סאו די איד דער וואס האט סך הכל געוויסט ער איז א דזשו האט קיינמאל נישט זיך אריין געלייגט אין קיין גלויבונג ער האט נישט געהאט קיין אהנונג וואס דאס איז האט ער אפגעמאכט איך ווייס אקעי אפשר איז דאך איז ער געגאנגען צו א קלויסטער און ער גייט צום גלח. און ער פרעגט אים, ער האט אים געפרעגט, איך בין גרייט זיך צו שמד'ן צו ווערן א קאטוילישער, אבער איך וויל נאר וויסן איין זאך, קענסטו מיר איבערצייגן אז עני זאך וואס דו זאגסט איז אמת? דו האסט ראיות צו דעם? האסט עווידענס? זאגט אים דער גלח, ניין, איטס פעיט. כ'מיין יעדער איינער געהערט די ווארט פון פעיט. ס'איז פיור פעיט. און וואס טייטש די ווארט פעיט? א זאך וואס מ'קען נישט פראוון. סאו, האט ער געטראכט צו זיך א רגע, סאו, כ'בין אינגאנצן משוגע? איך גיי יעצט דא איבערגעבן מיין גאנצע לעבן דשאסט ווייל ס'פעיט? ס'מאכט דאך נישט קיין סענס. סתם גלייבן ווייל אזוי גלייב איך. כ'מיין, איך דארף דאך א ריזען פארוואס צו גלייבן. סאו האט ער געזאגט פאר די מיידל, העי איך קען נישט ווערן קיין קאטוילישע, סאו האט ער אויפגעהערט זעהן. דעמאלטס האט זיך עפעס אויפגעוועקט אין אים, און ער איז געווארן נייגעריג וועגן גלויבונגען, וועגן רעלידזשען אין די וועלט, און ער האט געטראכט צו זיך, לייק איז דען דא עני רעלידשען אויפן וועלט וואס קען איבערווייזן, וואס האט עני ראיה צו ווייזן, עני עווידענס, עדות צו זאגן אז די גלויבונג איז אמת. סאו האט ער אנגעהויבן גיין זוכן, ער איז געגאנגען צו א צווייטע מינע קריסטן, גייט צום גלח, פרעגט די זעלבע קשיא, מען גרייט צו ווערן די און די גלויבונג, קענסטו מיר ווייזן עני עדות אז דאס איז אמת? זאגט ער אים ניין, ביסט צפעט, ער איז געגאנגען צו א מוסלים אימאם, א אימאם איז א מוסלים גלח הייסט א אימאם, און ער פרעגט אים די זעלבע קשיא, זאגט ער די זעלבע זאך, צפעט. זאל טראגן אויב זוכן יו נאו די אינדיען רעלידזשען די די הינדוס און אן די טשייניז רעלידזשען די בודהאס און וועלכע מין רעלידזשען אויף די וועלט די קענסט נאר טראכטן צו האסט אמאל געהערט צו רעלידזשען וואס האסט קיינמאל נישט געהערט פון געגאנגען פון איינס צום צווייטן און יעדעם געפרעגט די זעלבע קשיא האסטו דען עני זאך וואס דו קענסט מיר אויפווייזן צו די רעלידזשען איז אמת? און יעדער איינער האט אים געענטפערט די זעלבע זאך, נאו איטס פעיט. יעצט ער האט געוויסט ביי זיך אז ער איז א איד, און די גאנצע צייט האט ער געטראכט מע, וואס האב איך צו גיין צו א רעבע פרעגן די קשיא? האט ער נישט געוואלט גיין צו קיין רב, יעצט ווען ער געענדיגט ער האט שוין געקוקט צו יעדע רעלידזשען וואס ער האט נאר געקענט הערן פון.

באט איך האב נישט קיין אנונג וואס א איד מיינט, און כ'האב נישט קיין שום פראבלעם צו אנהויבן לערנען וועגן אידישקייט און יו נאו ווערן א פרומע איד, אבער איך וויל נאר וויסן איין זאך, קענסטו מיר אויפווייזן אז אידישקייט איז אמת? האט אים דער רב געזאגט, יא, איך קען דיר ווייזן אז אידישקייט איז אמת. ווען דער מענטש האט עס געהערט, איז ער געווארן אזוי שאקט. דא האט ער זיך ארומגעדרייט פון איין רעליזשען צום אנדערן, צום אנדערן, און יעדער איינער האט אים געזאגט ניין. סא ביי אים איז עס געווארן לייק, יא, דאס איז רעליזשען, ס'איז נישט מער ווי א חלום און פארטיג. יעדער איינס האט זיך באשאפן זיין אייגענע חלום, און איין חלום האט געשלעפט מער מענטשן, און אנדערע חלום האט געשלעפט ווייניגער מענטשן, און דעטס איט. און דא ווערט ער געוואר אז ס'איז דא איין רעליזשען וואס זאגט אז ס'איז דא עדות אז די רעלידזשען איז אמת. איז מילא האט ער אנגעהויבן הערן און ער איז געווארן א בעל תשובה. וואס איך האב הנאה פון די מעשה איז ווייל די מענטש איז געגאנגען סטרעיט טו די פוינט. ער איז געגאנגען צו די סאורס, צו די שורש הדבר, די פאנדעישאן. יעדע זאך האט א פאנדעישאן. ווען דו בויסט א בילדינג, ווי הייבט מען אן? ביי די פאנדעישאן, די יסוד. יעצט טאמער דו גייסט בויען א בילדינג און דו האסט נישט געבויט קיין געהעריגע יסוד, וויל איך נישט שטיין לעבן די בילדינג און איך מיין קיינער אנדערש וויל נישט שטיין לעבן די בילדינג. און ווער רעדט נאך אז דו בויסט א ריזיגע בילדינג און די יסוד, צו האסט עס בכלל נישט געבויט קיין יסוד צו האסט געבויט עפעס א צופליקטע יסוד, די פאנדעישאן איז נישט שטארק, דארף מען שטיין זייער ווייט פון אזא בילדינג. וואו יעדע זאך הייבט זיך אן ביי די יסוד. און דער מענטש איז געגאנגען סטרעיט צו יסוד, ווייל ס'דא מענטשן וואס הייבן אן פרעגן דיטעילס, מען גייט אריין אין דיטעילס, דיטעילס קען מען שוין גיין נאכדעם, קודם הייבט זיך אן די יסוד. ויסוד הדבר, אויף וואס שטייט די גלויבונג אויף? האט עפעס אויף וואס צו שטיין? סאו די קריסטן און אלע אנדערע גלויבונג, זייער רעלידזשען שטייט אויף גארנישט. סאו ס'איז געבויט א ריזיגע בילדינג אן קיין יסוד. סאו יעצט כ'האב אזויפיל גערעדט וועגן וואס איז די פרוף, יעצט לאמיר אנהויבן רעדן וואס די פרוף איז. די פרוף איז יציאת מצרים. דאס איז די שטערקסטע פרוף פון אלעס. און נאר מיט דא נאך. ווען און זעצן זיך פסח ביינאכט ביים סדר, וואס זאגט מען דארט? מען זאגט אז מיין טאטע האט מיר געזאגט, אז זיין טאטע האט אים געזאגט, אז זיין טאטע האט אים געזאגט, און אז זיין טאטע האט אים געזאגט, און אזוי גייט צוריק צוריק צוריק צוריק, ביז דער מענטש וואס איז געווען ביי אים די מעשה אז ער האט געזען די מכות, און ער האט געזעהן קריעת ים סוף, און ער איז דורך געגאנגען דעם ים, און אויבן האט ער געזעהן מתן תורה. און ס'איז נישט אז איין מענטש האט געזאגט דאס, זעקס הונדערט טויזנט מענטשן פון צוואנציג און עלטער זענען דארט געווען, פלאס קינדער און פרויען, און זיי האבן אלע געזעהן, און זיי האבן עס איבער געגעבן פאר זייערע קינדער. יעצט לאמיר צונעמען די זאך. יעצט אז דו ווילסט טענה'ן אז די מעשה איז א חלום, קיינמאל נישט געווען, ס'איז א אויפגעמאכטע זאך. סאו זאג מיר ווען האט זיך אנגעהויבן די זאך אז אידן האבן זיך אנגעהויבן אראפזעצן פסח ביינאכט און פארציילן א מעשה וואס איז קיינמאל נישט געווען? אויב די מעשה איז געשען, וואס איז געשען? מאכט עס סענס? ס'איז געווען א מעשה, און מען האט אנגעהויבן האלטן די יום טוב פסח נאכדעם, סטארטעד סעלעברעיטינג איט א יאר שפעטער, און אזוי געגאנגען ווייטער יעדע יאר יעדע יאר, און ס'ציט זיך ביז היינט, און מען האלט שוין איבער דרײַ און דרײַסיק הונדערט יאר שפעטער. באט טאמער דו ווילסט מיר זאגן, ניין, אז איינער האט דא געשריבן א בוק, און מענטשן האבן אנגעהויבן גלייבן אין די בוק, צו וויטשעווער וועי ס'זאל נאר זיין, אז די גלויבונג קעים טו בי,

טייטשט אז וואס? אז די סטרעטעדזשי פון גיין קאנווינסען מענטשן אז זיי האבן געזעהן א זאך וואס איז קיינמאל נישט געווען איז א ווארקינג סטרעטעדזשי? ווייל גיי קוק ווי גוט ס'ארבעט. סאו פארוואס האטס קיינער אנדערש נישט געטון? פארוואס העסטו נישט טרעפן קיין איין אנדערע גלויבונג אין די גאנצע וועלט וואס האט עניטינג לייק איט? קיין איינס נישט! דו ווייסט פארוואס? וואס איז נישט שייך במציאות העולם? ס'איז נישט שייך במציאות העולם אז זאלסט קענען נעמען מענטשן, טויזענטע מענטשן, איין מענטש אפשר קענסטו, אפשר צען, און דו קענסט זיי קאנווינסן אז זיי האבן געזען א זאך וואס איז קיינמאל נישט געווען. איך רעד נישט אז זיי זאלן גלייבן אז ס'איז געווען, איך רעד אז זיי האבן עקשטלי געזען א זאך. אז זיי האבן געקענט זעהן קריעת ים סוף. אבער עס איז נישט מעגליך ביי מציאות העולם זאל עס נעמען טויזענטע מענטשן, א גאנצע פאלק, און זיי קאנווינסן אז זיי האבן געזעהן א זאך וואס איז קיינמאל נישט געווען. נאר אויב די מעשה איז טאקע געשעהן. סאו דאס איז די שטערקסטע עדות, די שטערקסטע ראיה. אז ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט, און די באשעפער האט אונז געגעבן די תורה, איז פון יציאת מצרים. אפשר יעצט וועסטו פארשטיין פארוואס האלט מען איין די מנין יציאת מצרים אזויפיל מאל ביים דאווענען, מ'לייגט תפילין, צוויי פרשות אין תפילין, יציאת מצרים, מען ליינט קרית שמע, יציאת מצרים, א גאנצע צייט יציאת מצרים, וואס איז מען אזוי ביזי מיט די יציאת מצרים? ווייל אונז אידישקייט איז געבויט אויף יציאת מצרים, די ראיה אז אידישקייט איז אמת איז געבויט פון יציאת מצרים. יעצט נאך א זאך וואס איז אין די זאך אריינגערעכנט, אין דברים שטייט דארט אין די תורה אז דו גייסט נישט טרעפן א פאלק וואס איז געווארן ארויסגעצויגן פון א אנדערע פאלק דורך ניסים. די תורה אליין שרייבט די ווערטער. יעצט פארוואס זאל איינער נעמען אזא ריסק פון שרייבן אזא זאך? פארוואס זאל אויב דו ווילסט טענה'ן אז די תורה איז סתם א געשריבענע חלום, ס'איז נישט קיין אמת'ע זאך, חס ושלום. יעצט אויב אזוי טענה'סטו, יא, איינער האט געמאכט א חלום און ער האט געשריבן א תורה, און מענטשן האבן אנגעהויבן גלייבן אין דעם. יעצט פארוואס זאל איינער נעמען די ריסק און שרייבן אזא זאך? וויאזוי האט ער געקענט ארומפארן די גאנצע וועלט און ריסערטשן אלע רעלידזשן אין דאוס טיימס ווען ס'איז נישט געווען אזוי גרינג ארומצופארן? און רוב וועלט האט מען אפילו נישט געוויסט פון, מען האט נישט געוויסט פון אמעריקע, מען האט נישט געוויסט פון אסטרעליע, מען האט נישט געהאט קיין שום שייכות מיט די איסטן עיזשען ווארלד, מיט טשיינע, דזשאפאן און די אלע קאנטריס, און ס'איז נישט נאר דאס, די תורה שרייבט אונז אז דאס איז קיינמאל נישט געשען אפילו אין שפעטערע צייטן. יעצט היינט צו טאגס ווען די וועלט איז אפן, ס'איז דא די אינטערנעט, קענסט אלעס זען, און דו קענסט גיין ריסערטשן אלע רעלידזשען וואס איז דא היינט, און אלע רעלידזשען וואס מען ווייסט פון אמאל, יעדע גלויבונג אויפן וועלט, יעדע איינציגסטע איז געבויט אויף אדער אז איינער איז געקומען און ער האט געזאגט און די עולם האט אים אנגעהויבן גלייבן, אדער ווייסן זיי אפילו נישט וויאזוי זיך אנגעהויבן. באט מאר און לעס איז די סעים מהלך. ס'דאך עפעס פון זיך אליין, ווייסט א חלום איינער דער דאס, אסאך מאל איז פארלוירן געווארן פון ווי, דעי דאנט איווען נאו פון ווי דאס קומט. טראדישן, לעדזשענדס, וויטש עווער וועי זאלסט עס רופן. ס'איז בעיסיקלי א חלום אויף א חלום אויף א חלום. יעדע גלויבונג אין די גאנצע וועלט איז געבויט אויף דעם, חוץ די אידישע גלויבונג. און די אידישע גלויבונג איז געבויט אויף וואס? אויף איידעס וואס א קינד נעמט נעמט איבער פון זיין טאטע, איידעס וואס א טאטע גיבט איבער פאר זיין קינד, און דאס ציט זיך פון ווען אידישקייט איז נולד געווארן, פון יציאת מצרים. יעצט, ס'איז דא נאך ראיות, נישט אריינגיין צופיל, באט אביסל וועל איך נאך רעדן, די זאך וואס שטייט אין נאך ווען בית מקדש איז חרוב געווארן האט מען געזאגט אז גלות וועט זיין פאר זיבעציג יאר, וויאזוי קענסטו מאכן אזא באלד סטעיטמענט? מען גייט און שרייבט אזוי גלות וועט נאר זיין פאר זיבעציג יאר, לייק האו דו יו נאו? און פארוואס זאלסטו נעמען אזא ריסק בכלל? תירוץ איז ווייל ס'אמת, און אז ס'אמת שרעקט מען זיך נישט. נאכדעם ווען ער איז געגאנגען קוקן אלע גויאישע גלויבונג די וועג וויאזוי זיי שרייבן זאכן זאלן דיך קיינמאל נישט קומען פרעדיקטן זאכן וואס גייט געשען אויף די וועלט איך רעד ס'איז נישט קיין חלק פון רעלידזשען זיי וועלן אלץ זאגן יענע וועלט יענע וועלט פארוואס יענע וועלט ווייל יענע וועלט קענסטו נישט פראוון גארנישט. ביי אונז אין תורה שטייט זאכן וואס גייט געשען אויף די וועלט שטייט למשל דאס די אידן וועלן זיין ארץ ישראל און זיך אויפפירן גוט וועל איך אים געבן א גוט יאר, ס'וועט זיין רעגן, פרי רעגן שפעט רעגן, און ס'וועט זיין א גוט יאר, ענק עס נישט אויפירן גוט וועט נישט זיין קיין קיין גוט יאר, וועסט נישט טרעפן קיין איין גלויביגן אויפן וועלט וואס שרייבט אזא זאך, פארוואס? ביקאוז זיי קענען זיך נישט פראוון גארנישט, סך הכל א חלום. סאו די מינוט ער שרייבט איין זאך און די עולם האט זעהן ס'געשעהט פארקערט, בומס איז די גאנצע זאך צאמגעפאלן, סאו וואי ריסק איט? סאו וואס איז די תורה געריסקט? אפערענטלי ווייל ס'איז אמת. און אז ס'איז אמת שרעקט מען זיך נישט צו שרייבן די אמת. און די זאך וועגן יענע וועלט דאס איז א גאנצע שמועס פאר זיך וועגן אידישקייט אבער דו גייסט נישט טרעפן אין די גאנצע תורה מרמז, ס'איז דא רמזים אין די תורה, שטערקערע רמזים אנך וועגן יענע וועלט, אבער די גאנצע תורה איז אלעס געבויט אויף די וועלט, ווייל ס'איז נישט אונזער ביזנעס וועגן יענע וועלט, אונזער ביזנעס איז אויף די וועלט. אבער ס'איז א שמועס פאר זיך. יעצט צו מסביר זיין וואס מיינט עדות, וואס מיינט עווידענס, וויאזוי קען איך גלייבן עפעס, איז דארף מען פארשטיין וואס עווידענס איז. כ'וועל געבן א משל, לאמיר זאגן מ'האט געטראפן דא א טויטע מענטש, קומט מען די, מ'איז חוקר, די אינוועסטיגעיטארס קומען און טרייען אויסצופיגערן ווער האט געהארגעט דעם מענטש, לאמיר זאגן מ'האט אים געזען ער איז געשטאכן געווארן, קיצור ביז ס'קומט א זאך און מ'כאפט אן א מענטש און מ'באשולדיגט אים, און מען זאגט אז דער מענטש האט געהארגעט דעם מענטש, און מען ברענגט אים אין קאורט, און מען וויל אים דן זיין אז ער איז שולדיג אז ער האט זייך. יעצט אז דער מענטש שטייט און ער לייקנט עס אפ, קיינמאל נישט געווען, איך האב אים נישט געהארגעט, וויאזוי קענסטו גלייבן עפעס? ווייל די פראסיקיוטער ווען ער קומט דא באשולדיגן דעם מענטש קומט ער מיט עדות, עטליעסט ער דארף. יעצט וואס געשעהט איז, ער רעפרעזענט, ער ברענגט ארויף זיין עדות צו די משפט, און נאכדעם די משפט דארף אפמאכן צו די עדות איז גענוג שטארק אים דן צו זיין חייב אדער נישט. יעצט פרעגט זיך די קשיא, אבער אז די מענטש לייקענט וויאזוי קען זיין אז ס'איז געווען? די תירוץ איז אז ס'דא א זאך וואס הייסט א טשעין אוו עווידענס, און יעדע לאנד אויפן וועלט האט עס אויף זיין וועג וואס זיי האבן אוועקגעשטעלט וואס עדות איז, וועלכע זאכן מ'קען יא גלייבן און וועלכע זאכן מ'קען נישט גלייבן, און דורך דעם קען מען דן זיין צו דער מענטש איז חייב אדער נישט. איך ווייס נישט האסט אמאל מיטגעהאלטן א קאורט קעיס? צו האסט אמאל בכלל געהערט? אין אמעריקע איז דא אזאך וואס הייסט עווידענס ביאנד ריזענעבל דאוט. ווייל נישט קיין חילוק, אויב צוטייטשן די ווערטער טאמאר איינער קען נישט קיין ענגליש, עדות וואס איז שטערקער פון עני חשש? כ'מיין איך טרענסלעיט עס אויף א גוטע וועג אזוי. ס'הייסט, ס'איז עדות וואס מען קען נישט זען א וועג אנדערש. וואס איז פשט פון די ווערטער? ווייל נישט קיין חילוק ווי שטארקע עדות דו גייסט ברענגען, ס'וועט אלץ קענען קומען איינער און טענה'ן, ס'איז נישט אמת, א מענטש האט קענען ביי זיך טענה'ן, ס'איז נישט אמת, ס'איז איינער געגאנגען און ער האט אונטערגעקויפט די זאך און ער האט אונטערגעשטעלט די זאך און מ'האט אים געפרעימט. האו דו יו נאו? האסט געטראפן די ען עי? האסט געטראפן די מעסער וואס איז געשטאכן געווארן ביי יענעם אינדערהיים? נאו מעטער וואט, איינער האט אונטערגעשטעלט די גאנצע זאך. צוויי מענטשן קומען זאגן עדות, איינער האט זיי געברייבט, זיי געגעבן שוחד זאלן גיין זאגן און זיי און זענען זייער פראפעשענאל אין דעם. סאו יעדע זאך קענסטו קומען און אננעמען טענות אז ס'איז נישט אמת. סאו אז דו גייסט אויף די וועג און דו וועסט קיינמאל נישט גלייבן קיינעם, איז נישטא וואס צו האבן קיין קאורטס, נישטא וואס צו האבן קיין גאווערמענט. און עס וועט נישט זיין קיין גאווערמענט איז חיים אישר'ס רייבעליי. סאו וואס זעסטו פון דעם? אז ס'דא א זאך וואס הייסט עדות און מ'שטעלט אוועק וואס איידער עס איז, און די איידער דארף זיין גענוג שטארק אז עס זאל זיין ביאנד ריזענעבל דאוט, אז עס זאל זיין אזוי שווער צו קענען זאגן אז עס איז נישט געווען אזוי. דאס טייטשט איידערס, און די זעלבע זאך ווען עס קומט צו דיני ממונות. צו בית דין אדער אין די קאורטס, צו אין אמעריקע אין אנדערע לענדער, צוויי מענטשן האבן א שלאגן זיך ארום, איינער טענה'ט און זאגן האסט געבארגט געלט פון מיר באצאל מיר, און דער שטייט און ער לייקנט עס אפ, איך ווייס נישט וואס דו ווילסט פון מיין לעבן, קומט יענער מיט א שטר און זיין חסימה, און דא קומט יענער מיט א עדות, ווער רעדט נאך עס איז דא צוויי עדות, און זיי זאגן ביידע יא יענער האט געבארגט פון אים כך וכך געלט, און דער מענטש שטייט און לייקנט עס אפ, וויאזוי קענסטו אים חושש, וויאזוי קענסטו אים באשולדיגן, ער שטייט און לייקנט עס אפ. סאו ס'איז דא א זאך וואס הייסט עווידענס, און די משפט איז געמאכט געווארן צו דן זיין צו די עווידענס איז שטארק אדער נישט, איז די זעלבע זאך איז דא. ס'איז דא עדות אז באשעפער האט געגעבן די תורה. יעצט יעדע מענטש פאר זיך קען אפמאכן ביי זיך, ער האט די בחירה צו ער וויל עס גלייבן אדער נישט. איטס יור טשויס. יעצט אז א מענטש וויל עס לייקענען, וואס ס'איז דא אסאך מענטשן, איז זייער פאני, ווייל פארוואס זאלסטו גלייבן עני קאורט קעיס? און אז דו גלייבסט שוין אין קאורט קעיס פארוואס איז דא א גאווערמענט? און אז דו ווילסט ס'זאל נישט זיין קיין גאווערמענט נאו פראבלעם גיי גיי קיין אפריקע דארט איז דא אסאך פלעצער נישטא קיין גאווערמענט און גיי גיי אהין דארט טאקע נישטא קיין גאווערמענט ווייל וואטעווער פאר עווער ריזען זאל זיין זאל נישט זיין קיין גאווערמענט. פלאס איך קען פרעגן נאך א קשיא די אלע כופרים די אלע האלטן געלט אין באנק איז אמאל בייגעפאלן, אפשר די באנק האט דיך בא'גנב'נעט. לייגסט אריין געלט און מארגן ווישט ער אפ דיין אקאונט, איך האב נישט קיין אהנונג, דו קומסט אריבער, איך ווייס נישט וואס דו ווילסט פון מיין לעבן האבן, איך קען נישט, איך קען נישט דיין נאמען, איך ווייס נישט ווער דו ביסט, האסט נישט מורא אויף דעם? סאו וואס האלטסטו די געלט אין באנק? וואס דען? דו האסט אמונה אז ס'איז דא א קאורט, און טאמער די באנק גייט דאס טון, דו האסט די ריסיטס און ראיות אז דו האסט געעפנט א אקאונט דארט און האסט געהאט כך וכך געלט, און דו וועסט גיין אין קאורט און דאס אויפווייזן און די קאורט וועט מחייב זיין די באנק צו באצאלן פלאס א קנס, און די באנק וויל דאס נישט האבן, איז מילא וועגן דעם די באנק ווישט נישט אפ דיין אקאונט. וואס טייטש דאס? דו האסט פרוף אז ס'גייט זיין אזוי? ניין. סאו וואי דו יו קיפ די מאני אין די באנק? ווייל דו גלייבסט. דו גלייבסט אין די קאורט סיסטעם. ווייל ווען דו וואלסט נישט געגלייבט אין די קאורט סיסטעם וואלסטו נישט געהאלטן קיין געלט אין באנק. סאו וואס טייטש דאס? אז ער פיקט ענד טשוז ווי ער וויל גלייבן און ווי נישט? סאו דאס איז די פוינט דא וואס איך טריי ארויסצוברענגען. ס'איז דא די פרוף, די שאלה הייבט זיך אן, דו יו ביי די עווידענס? נעמסטו די עדות אלס א גערעכטע עדות אדער ביסטו בוחר אויף פארקערט? און דאס איז א בחירה וואס יעדער איינער האט פאר זיך. יעצט צוצולייגן א ווארט, ס'איז דא אין ענגליש די ווארט פעיט, וואס כ'מיין יעדער איינער ווייסט וואס דאס איז. אונז אידן אונז האבן נישט קיין פעיט. ווי אר נאט פיפל אוו פעיט. ווייל פעיט מיינט א זאך וואס דו קענסט נישט פראוון. און אלע אנדערע גלויבונג אויפן וועלט איז געבויט אויף פעיט. ס'איז פיור פעיט. ס'איז נישט דא עפעס אנדערש. איז מילא ביי זיי איז פעיט. אונז אידן, אז א איד האט פעיט טייטש ס'פעלט אין אים די בעיסיק אויף אמונה ווייל ער פארשטייט נישט וואס א יוד מיינט ווייל פעיט איז זייער א ראונג זאך ס'איז בעצם אירעשענעל ס'מאכט נישט קיין סענס פעיט דיפיינס אז איינער האט געחלומט און דו פאלאוסט יענעמס חלום אז דו קענסט נישט איבערצייגן אז ס'איז געווען אמת פארוואס זאלסטו עס גלייבן אויב קיינער וואלט מיך נישט געקענט איבערצייגן אז אידישקייט איז אמת וואלט איך נישט געווען קיין יוד

ווי אר נאט פיפל אוו פעיט, דזשואיש פיפל אר נאט פיפל אוו פעיט, אונז זעמען אידן מיט מסורה מיט עדות, און וועגן דעם אידישקייט גייט שוין אן פאר אזוי לאנג, אפילו מען איז דורך געגאנגען שווערע גלות'ן, און אפילו היינט איז נאך אלץ א שווערע גלות, ס'איז שוין נישט אזוי שווער און מיט די זאך אז מען פייניגט א מענטש ווייל ער איז א איד, תיכף רעדט דא אין אמעריקע, אין א סערטען וועי פילט מען נישט מען איז אזוי ווייט, מען פילט נישט אזוי ווייט מען איז אין גלות, לעצטענס האט מען עס אנגעהויבן פילן, אבער די סיבה פארוואס נאר מען קען דורך גיין די אלע שוועריקייטן, און נאר די שוועריקייטן קען זיין פרטיות'דיג, יעדער איינער פאר זיך אינדיווידזשועל, און ווייטער אנגיין. איז נישט געווען וועגן אונז זעמער אונז האבן פעט ווייל אונז האבן מיידות סאו מען דארף וויסן אזוי א אמת'ע זאך שרעקט מען זיך נישט צו פרעגן קיין קשיות שקר שרעקט זיך צו פרעגן קשיות אז דו וועסט גיין אין קלויסטער דארט לאזט מען נישט פרעגן קיין קשיות דו וועסט גיין צום די אראבערס דארט לאזט מען נישט פרעגן קיין קשיות אלע גוים זיי לאזן נישט פרעגן קיין קשיות ווייל עס איז נישט דא קיין תירוץ ביי אונז אידן לאזט מען פרעגן קשיות. און ליידער אסאך ביי אונזער עולם איז געווארן די זאך נישט צו לאזן פרעגן קיין קשיות, און ס'איז זייער ראנג, און וויל איך זיין דער מענטש טאמער איינער האט עני קשיא זאלסטו וויסן קענסט מיך רופן אדער מעסעדזשן, אז כ'וועל נישט זיין אוועילעבל דעמאלטס האף איך כ'וועל מאכן צייט זאלסט וויסן אזויפיל אז דו האסט קשיות, ס'איז דא וועם צו פרעגן, און אויך מיך, איז דא גענוג מענטשן וואס איך קען זיי פרעגן די קשיות וואס דו האסט, ווייל יעדע זאך איז דא א תירוץ, און היות האמת שעקט מען זיך נישט אז מ'זאל פרעגן קשיות. סאו איך האף ענק אלע פארשטייען, און האטס א זיסן און ליכטיגן טאג.